Aa request question awm leh a aa kan han chhang leh nghal anga lawm hi hi lo solve aa hman a ngem le rawn ti a hei aa. Kan inhrechiang bawk a maw? Ka hming pui tho nia, Dalomi a nia. Chuanin i hei a zawhna hi kan han chhansak dawn a ni. LDC a chhuak alh ni awm a. Zawhna nei tan a ka number ah hian an biak thei a, admit sawn pawh hawn mek a ni tih kha kan han sawi leh duh a. A lut duh kha chuanin maw rawn join duh a, kha chuanin nge hamthatna tam tak a awm a maw? Coaching dang vang vangin fifty percent dawnin Fee hi kan tih tawh a awm bawk a, khami ah khan min lo bem mai ang a, a kal duh chu a nen. Chuan question hi hnawk aaa hnawk han ti mai la, hnawk em em chu ang lo a, hei min lo lang fiah lo deuh hlek a ni maithei a min lo ngai dam ang a, tlai a ni teh. An invoice of one two zero zero has the following term, cash four aaa comma two by ten comma one by twenty comma en bai thar tir an ni ta nichin ah pawh kan chawk tawh a maw a video ang hmasa pawh kan chawk tawh a ka ti na chuanin tunah hianin kan han chawk nawn leh dawn nia hemi awm zia chu a tirah tin example kan pe lenga a dora thil ka lei ni dora thil ka leia cheng sang khat za hnih man lo ni tang se for example ni chu maw for example a chiang sang kha zahnim an thil ka lei a poisa alo nei re re lo wallet kan an en a mo ka bat a ring ngawt a ni a hnua chuan in kha dawr nei tu pa nen khan in in rem siam na kan an nei ta a chu in rem siam na kan nei a chuan in a tir ber a Ken example kan peng a four person chengsang khan zan hi tang hianin a voi leh khata min pet tlak vek thei ni chuan four person discount ka peng che a rawn ti ni mo payment full nei tai la payment full ka nei chuan in four person discount min pe dona ma se four person a a full payment lo thei lo ta ila ni chu bai te in a rawn ti leh ta tah hian maw awmzia chu ni sawm ral hma a ka pe tlak vek thei nih chuan chiang sangkhat zahmir tang khanin two percent discount min pe leh dawn thung tain an en teng le pawimawh lutuk hemi question hi two percent discount all question ni hi maw chu chu discount min pekna chhan tura chu ten within ten days ti mai ang maw ni china kan ah video hmasa kan zia ang khan within ten days kan ti ang a le ni som ran hma ka pe thei ni chuan two percent discount min pe don mo ma se chu ti chung po ka la rul thei lo ni chuan in enge min tiang kam le in tiang kam na kan nei chu ta han one by twenty ran ti le ta om zia chu ta in one by twenty discount min pe le dona om zia chu ni som ni ral hma ka pe tlak vek thei ni chuan Maw ni sawmhnih ralhma ka pe tlak vek thei nih chuanin one person discount min pe dawn thung a ni. In hre thiam em khawisawn awmzia hi. Chuanin en by thirty lai taka a discount percentage lai a pawisa lai taka hi kan find out a ngai ta a, tah hianin han en teng. Maw tlema thluak hman ngai deuh hlek a nia logic em em chuang lo a maw. Tah hianin umm tah hianin han en ta ila one percent discount a kha ni sawmhnih chung khan ni ta tih rawh chuanin a tir bera full pen main tel chuan four percent discount khan be dawn a four percent of one two zero zero kan ti mai thin a tiang kan ziak thin four by hundred multiply zang e one chu zero zero a ni ta tir aw chuan zero pahnih leh zero pahnih kan sel la four two ar eight four one is four ti hian cheng sum li pariat kan nei phawt awmzia chu maw full payment theih chuan cheng sang khat zahni tangin cheng sum li pariat min discount dawn

Aw ni sawm ran hma ka pe thei ni chuanin sawmhnih pali min discount dawn seng sangha zan hi chang chutiang bawkin one percent discount min pek theihna chu ni sawmhnih ral hma ka rul thei ni chuan ti hian kan ziak thin one percent off one two zero zero kan ti leh thlap chang ka ziak thlap thlap ni hi chan chu Enge lo hrethiam lo palh nawm takin hmawm hawn chu zero zero. Mi pakhat in a question pakhat min rawn zawh hi mi tam tak tan a hlawkna tur a ni a tih kha kan sawi leh duh a. Le, ni sawmhnih ran hma a min ka pe tlak thei nih chuan Chengsang kha zahni tang Chengsawm pahnih. maw an min discount dawn tah hianin han en teng vele a tlahniam zel a discount a hi ani a tam tel tel khan discount a hi tlahniam zel sin tunah hianin maw tah hianin le pawimawh deuh chu ni sawmhnih thleng kha kan intiam ka mati rawh ni sawmhnih atang twenty first atang khanin tahin a question a find the discount if the payment is made on the twenty one twenty first day ni ta ni sawmhnih thleng kha min discount a ni sawmhnih pakhat piah lam kha min discount tawh lo Intiamkamna kan nei tawh lo. Awmzia chu, a tirah ka full payment theih ni chuan Chiangsan kha zahni chang cheng sawmli pariat min discount dawn. Chiangsan hi ka intiamkamna a ni chiang a, maw? Chuan a pahnih hna ka lo full payment theih lo a, ni sawm ral hmaa ka pe tlak thei a nih chuanin Chiang sang kha zahni chang two percent min discount dawn hei helai ka chhut ang hian maw chuan two percent discount chu sang kha zahni chang chuanin cheng sawmhnih pali a in cut dawn a mahse ni sawm ral hma ka lo pe tlak leh thei lo nih chuan ni sawmhnih ral hma a ka pe tlak hman thei nih chuan one percent discount min pe leh dawn awm zia chu one percent discount min pek dawn chuanin cheng sang kha zahni chang cheng sawm pahnih a in cut dawn. maw? Chu chu ni khat atangin ni sawmhnih thleng intiamkamna kan nei. Mahse khuaichunah hian find the discount if the payment is made on the twenty first day nia, twenty first day ni sawmhnih pakhat hnulam atangin engmah in remsiamna kan nei tawh lo a, discount engmah awm tawh dawn lo. Forty eight pawh ni lo a, twenty four pawh ni lo a, twelve pawh ni lo, nil hi Correct answer ni hi. In hretia mai he lai te hi tlem in thluak man ngai deuh nia. Hemi hi old khual chuan ni aw Mizoram old khual chuan LDC a rawn chhuak a MPSC set an ti a maw ka lo hre ve chiah lo a keimah hianin chuanin hemi bak hi zawhna min rawn nei lo a Dalomi hianin chuan next video kan in hmu leh theuh dawn ni aw mutui mang tha vek ule